Ba mi comensá un bia mas pasobra esaki ta participa den nan numero uno infantil cu ta Prince con Panache y Pancho ta hot. Am laga nan bi laga nan bi un rato no conversa cu nan un rato pasobra e guy nan aquí nan a haci un tremendo pero tremendo trabao nan a haci un tremendo tremendo trabao. Prins kompa nashi, Pancho ta hot y nan ta di e nan ta di e bario representando kompa nashi carnaval group. Oh, mi por imagina abo ta Prins? A mi ta Prins kompa nashi. Bien ome gaina ku yen style lom. Kon bai awe, kon bai ku boso e e presentashon? Bon bon, masha bon mi. Boso feel, boso feel e crowd?

Ai suchi bebo ai, ai suchi bebo ei. Nos ta enlista pa bin cu holor. Holor y ambiente, holor y color, holor y musica, holor y carnaval. Nos ta aliensnan cu a bifi planeta Mars. Na planeta Mars no tin nada di e cos ki na planeta Mars ta. Keto, keto i den pas. Mientras aki tin amiente. No mi skucha amiente. Mira kuantu hende ku ta uni pa un mega selebrashon. Granchi i chikitu ta Klapa sesenta aña Bakanal. Ami ta Prens Mega. Ami ta Pancho Falta. Hunto nos ta forma Mega Falta. Kadam Tudum. Bam ku nos promé djou. Bam ku nos promé djou. Nos ta elis nan ku ta bia rònt mundu. I Pancho bia pa sa pa bishitá e volkano mas grandi di mundu. I bo sa kiko e volkano su kasá a bisa? Kiko? El a bisa, Lava bota kayente! Kayente, kayente, kayente, kayente, kayente, kayente! Kayente! Ta tin dos mucha, un yama Celebra, un yama Kiko. Nan dua na bala, bala bai den mondi. Celebra bai buska e bala. Neto policia, cu yama nomber Kiko, cu yama nomber Kiko, cu yama nomber Kiko. Mi mira mucha, bo tin Celebra? Si, Celebra den mondi ta buscando bala. Polis a haña tax den su hoho. Banco nos dri tres joke. Koñome, Jefrou, boso, Jefrou ta bisa, boso tur mester hasi spreng ber di shiraf. Skol ta kaba, e mucha bai puntra Jefrou, Jefrou, kiko ta shiraf? Bai puntra bo tata, bo ruman grandi, bo ruman chikitu. Yega kas puntra su tata, Pabi, kiko ta shiraf? Gol! Kòrta gol des kabes. Bai saka su ruman grandi. Ruman grandi, kiko ta shiraf? Oye, oye! Kara tur dos di kabes bai saka su ruman chikito. Ruman chikito, kiko ta shiraf? Supraman! Kara tur tres di kabes. Maña e ta yega skol. E mefrou ta bisa, kiko ta shiraf? E muchas ta hisa su dede.

Tata tin un mucha a yega skol hopi preokupá. Miner, miner, miner, ya muchu homber, bo ta haña straf ku algu ku bo no hasi? Klaru ku no, mi bo duna bo straf ku bo hasi, lo hopi stòg de wèl, mi no hasi mi huiswerk. Mucha fresko! Pancho, bo sa kiko a pasa den dos mil diestres? Kiko hopi ku a pasa? Wèl, e famoso Tachis Main a separá den forma peligroso di Tio George. Anto ku ke el a bai? El a bai ku un Un gai mas cion. El a bai cu obi layo. Ay mi madre! Awel, e dia un motor patenches mey den calle a ta canta e cantica aqui.

Oyente na bo noche esaki ta e radio mas cayente cayente mas cayente cu e sol bo pone bo den na e brasa full bo brasa ta kima na candela ami ta kerido locutor mi tin un cabel largo un curpa sexy y mi ta un stem grof. Ban cu nos prome yamada. Ring! Prome yamada bo ta den aire. Elvis, mi ta manda for mi iPhone e cinco. Ui un modelo nobo nobo. Hopi placa mi a paga p'e. Mi ke pa por bo yuda mi pasobra mi no tin placa pa cumpra universal mi school. Mi no tin placa pa paga school geld. Y mi ke pa por bo yuda mi mas ke ta un cachi cachi. Wel, p'esei nos t'ei riko ta yuda pober. Na unda nos mester ei be e kachi kachi ki? Jud pasa na Tera di Sol e kas di tres piso, sinku di mul dilanti, i primi nivel di mayordomo lo sal i busk'é. Donke, bo e amó, dom. Bon ku nos di dos e amó a da. Rin! Di dos chamada bo ta den orde? Elvis, Mi no malo reclama. Coge un shock di recibo di corriente, ma era kay den asuma cu mi mester paga. Eso si e dificil amigo. Mi no ta comprende. Mi tin cinco electricity di henter dia, dos frigider, cuater computer y cinco flat screen, ma e compranza di cien florin. Abuso! Abuso! Mega abuso! Well, si ami ta bo lo ami a bolter el mar Poca bo, abuso, abuso, mega abuso, ma fada, mi ke cambia di trabou, mi ke bira un modelo. Modelo bo ke bira, DJ no a tushi no mi musica. Love, too sexy for my love, love's gone. Manda fuji, manda fuji, oh mi crazy god. Manda fuji, ooh la la.

I kit e mal notisia? E mal notisia m'a gaña bo mai un eim pa rekenen. M'a gaña baka mi hu. Kon un baka ta grita? Mmm! Na mi timenta bon! Kon un baka ta grita? Moo! Esun nino ta bon, pero boka, hui! Nos ta hari i nos ta gosa. Bida ta un mega selebrashon. Loke nos falta ta emoshon di nos karnaval kompleto den un forma positivo. Luego mai pleitamento i polemika. Karaval ta buda. Lo, nos muchanan promé, nos muchanan kontento. Anos ta e mega futuro ku ainda falta pa bini. Stima nos muchanan i respetá nos dereshonan. Biba Karaval i biba nos dushi muchanan!

Boni Brazil gozando cu Karen Kentenchi. La nos combersa cu nan un rato. Laga nos combersa cu nan di bia seganen ki a bolta e lugar. Ki rebi. Nan a bolta den lugar. La nos combersa cu nan di bia Prince, Mega, Pancho. Coba ya, Mega. Coba, coba. Bon. Ta bay bon? Si. Nervioso? No.

pa dance pa pa wou nos tres cu pancho no sa si Bo aso. pasa Elvis man. Pero Elvis a regresa y bo no ta e man a yanda man. Ay ay ay bon bon. Ma Kaby word informa cu mane cu nos caba cu participante number tres den categoria di infantil. Nos bay pasa e presentacion di e Prins Compa Nashi Panchi ta Hot di Compa Nashi Carnaval Group. Nos mena di biaha pa nos bay number tres cu ta Prins Kiko, Pancho a bay robes. Esaki ta Jendrik van der Biesen y JC Vinger di TOB Carnaval Group. Ba wagro man, ba wagro. Holo! TOB Carnaval Group, Prins Kiko, Pancho a bay robes. Representando Tiobi. No confia Pancho New Willy. Ok nos tin un cambio. No confia nan ta escribi cosa di Tony. Ke nos tin un cambio e prensa yama no confia y a Pancho New Hende. No confia New Hende ni por sombra. Pero nevertheless yama no danki na broba rey Balanchi cu ta compaña full e team di Omid cu lo compaña nos durante full e carnaval 60 aki. Tambe yama nos danshi na Scarlett Aruba. Sin lubida Toys R Us ku tambe ta ku nos durante ful e transmishon aki i sin lubida e matutino kampion, e matutino mas grandi ku ta Matutino Diario Kòrbou ku mayan lo bin ku ful un dos a tres página fotográfiko di ful e e fakel òf e fakel di ayera ta bai presisá aki den bo matutino diario ku hopi notisia mas. Nos ta bai di biaha pa Prince, no konfia i Pancho niu hende.

I yami ta Pancho Jun Hende. Home, home, yubi skola wenda, a hende fin yega. Chosa kon bai kuné, home. Ki or ta yega? Home, bo. Papi, papi, papi! Mi yu bai yega pa e skol! Awe ta prome bia mas siña skirbi na skol! Awe ta prome bia ba siña skirbi na skol? Sí, papi! Públiko, Presente nan, awe ta prome bia mi a siña skirbi na skol! Ma mi yu, kiko ba skirbi na skol?

Shon Polis? Sí. Bo tambe a haya e kabai ei for Sinterklaas? Sí, mi tambe a haya e kabai ei for Sinterklaas. Bo a bisa Sinterklaas pa regala bo un schop pa bo lanta tur e sushinan ku e kabai a laga tras. Asina bo tambe ta haya boet. Mata kin ta yora? Mi yu, paki bo ta yora? Mi siempre tin e casa y un hombre da mi hopi duro. Kiko un homber da bo hopi duro? Hopi duro. Waram, e anto, e war, anto e das dolo? Un tiki su. Waran mi ta bai p'e. Awo, di kon ba ta riu tuma wo, bababababa. Dale papi, dale mami, dale papi. Bababababa. Esei ta mi papi. Ken ta yora? Ah. Papi, di kon papi ta yora?

Para aki, polis! Nos tin ku bai haci un test ku bo. Bo bo tin ku bai supli den un aparato. Anto si e ta berde, bo ta burachi. Ok, supla. Husus mi Dios, bo ta burachi, ta berde berde! No, aparato ta malo.

Mi yu, ta bon mi batal dos beter awe mainta, si e no sa ya but!

Mi salpa po, mi salpa po, ha mi salpa po. Hopi bon, mi ta contento pa bo, bo a scapa for amigo. Boso mag bay den boso kamer. Jesus e, e otro amigo muri, nan baby su amigo.

Anto colgele den su kamer pa e por seka. Corda bon den carnaval sesenta

Hubenil, awor ke nos moeda pa partisipante number dos ku nos tin Prins Ban Emisora i Pancho Karnavalesko, Journey Alexander i Guy Geyon Kanister. Seis di nos partisipantenan nan no tin unde kua grupo nan ta representa pero nos ta bai ku nan ku Prins Ban Emisora i Pancho Karnavalesko. Inmediatamente nos ta bay, nos a wak MC, MC, MC a mende, ok MC, corecto, bay e informacion ey. Nan no tin nom, ok, nan ta representa e grupo cu no tin nomber, as simpel as that, ay ay ay. Aruba nos a bay inmediatamente pa participante, participantenan, numero dos, Prince, bay emisora y Pancho Carnavalesco.

Bonochi, bonochi, nos di bonochi. Esaki ta mi prins, bo emisora. Esaki ta mi Pancho, tika basha bao. Ey prins, loke bo ta? Ami ta bo Pancho Carnavalesko. Riba bo dial sesenta mega na bo tur informacion di Aruba su carnaval. Tou tin tres gai, un boneriano, un arubiano, un kursaleño. E boneriano ku e kursaleño a bin di fakansi serka e rubiano. Nan di kuné, Rubiano, ta laf. Ban hira un outo pa nos bai kore rònt no. Rubiano di, Wèl, ban hira un outo, nos ta bai kore den parkear di kòp. Nan a bai, nan a kuminsá kore, kore, kore, kore, kore. Outo a daña ku nan.

E Kòrsou bira punta Rubiano, Rubiano, pakiko bo koi e stul? Ora mi kansa mi kai sinta no. Rubiano a bira puntre, E ya bo oí Kòrsou, pakiko bo koi e radiator? Ora mi kansa mi bebe un tiki awa no. Anto bo a pober Bonè, Bonè ta kana, kana, kana, kana, Bonè a yega. Oí Kòrsou a puntre, Bonè, ya bo pakiko bo koi e porta?

No Defra oca gana e premio ayera cu el a bin busc'e antayera. Ha! Esaki ta bo emisora carnavalesco. Dona bo tur informacion di carnaval. Un cliente a yama seguro. E di, Jefrouw, mi ke cumpra un seguro pa mi cas. El haya un jefrouw masha lif mes. Sigur no mene, pero nos mester traha un raport si etsetera etsetera. Well Jefrou, bin pa cabo si e cas ta na candela caba. Saki. Ta bo emisora carnavales cu duna bo tur informacion. Un dia.

Esaki ta bon emisora cu ta naba tur informacion di Aruba su carnaval. Ey, bo so sa, ami prengs no, mi ta gosa tanta Tecla, pasobra como hende moe, e tin hopi curaj pa nos carnaval. Si, si, si, prengs, bo tin bo rason, e ta diki, e ta dushi, e no ta gordo, y e ta mole, y e ta hopi cariñoso. By the way, y Rene awo? Rene? Rene ta tanta tegla si Wandelstok. Sa aki ta bo emisora cu ta. Na bo tur informacion. Prins, Prins, como parabo cu bo rapport? Homn, nos ta den examen class asina aki. Awo Wancho a dicidi e ta trece cono of lopen. Pa tur mucho por sla. Owo Wancho semper ta lat. Wancho a yega den klas ta siña ki tal su tasa a bri. Holó di konofló ta spar den klas. Meneer hay oló stinki. Meneer a bisa ken a trese konofló. Meneer a bai sega Wancho. Di Wancho, Aba a trese konofló? Sí, meneer. Di kon ba trese konofló? Pa suerte pa henter klas por sla. Awel, no hase kos ei nunka mas. Bo sa kon stinki e kos ei ta ole? E manera wou ku ta ole baki you en tera aña riba hende wou. Tur mucha a kuminsá lanta, Meneer Tahooli, meneer Tahooli. Promé konser transmishon aki ku brochi de oro, nos tin un mensahe chikito pa boso. Riba tur aña ta mesun kos, no bebe, no huma, no usa droga i. No hasi esaki, no hasi esaya, i tog boso ta hasié. Wèl, e aña aki nos ta bin ku algu diferente pa boso. Boso bebe, bebe bai gol, pero bebe awa i konsiente. I kòrda bon, esun ku ta aktivo, kòrda riba e blas di un dede. Promé ku nos bai, nos tin un mensahe mas chikitu pa boso. Gosa Karnaval sin hasi nada robes.

Kumsa hari! Kumsa hari! Ahahahahaha! Oke, nos tin un jok di dokter pa boso. Dokter, dokter! Bo ta kere mi por biba sesenta aña mas? Ma ta klaru! Bo ta bebe? No, dokter! Bo ta huma? No, dokter, mi ta hende saludabel! Bo ta bishita e cheknan? No, dokter, mi ta hende serio!

Holo e frou, frou di hopi kabel bo e frou su brasa mucha bai un dia mucha bai un dia bo ta bai bo kas bo ta keda na straf mucha bai un dia bai un dia wòrdu tu ku miedu di dos dia el a bin bèk abri porta holo e frou, frou di mas kabel bo e frou su otro brasa. Mucho bay cinco dia mucho bay cinco dia bay cinco dia Hesus wor ntu kumia di tres dia la bin net e frou ta skibi na bord chila la e kreit kai e ta bay pa koy e kreit wor nan pipia ayoy e frou ta vakansi grandi Lekker hè.

Moket nos tin ke lebe riba kon pum den kabes pum den kabes pum den kabes tal bes e dush ki pasa bo boka bai a yama yera nochi no no no no no ami ta bai piska abo lekker he Dale, lo los e otro, los e otro, los e otro. Un biaha do tin dos ladron ka mihor ta banco. E nan ta ta coriendo asina pa polis cu placa riba nan lomba. Polis ta coriendo nan atras asina, e ladron ta bira bisa e otro, Ora mi ta bisao mane cu nos bira rico, ya problema ta start.

Ivan, Janis, Agó, Pito, Werle, Mama bisabo di si man pasa ku tubo jokini pu pu bou di kama di si man pasa jabier. Lanta, lanta, lanta, lanta! Ya, ke pasa? Nada, nada, nada, nada. Ke pasa? Pancho, Ya? Karnaval tin su momentunan pret i tin su momentunan serio.

DJ, nam. Hobennan, anos tin e responsabilidat di kaba nos estudio. Pas esaki no ta ni pa nos tata i ni pa nos mama. pero pa nos mes. I na nos mayornan, no wak nos malo so, pero tambe apoyá nos talentonan. Den Carnaval sesenta alcohol i droga ta na benta, pero no djis ban haci cos sin pensa. Ami Prince Carnaval sesenta. I ami Pancho i e resto pa su cuenta kier a bisa boso djis no hisa benta, pasobra esaki por lo tin consecuencia.

Laga nos kombersá ku nan inmediatamente. Big nan prins. Alo, unda bo parke bai? Ey, kon kon Vinding? Kon bo ta bai? Kon kon bo feel e presentashon awe? Wèl, ame feel ku el bai hopi bon, pastora. Nos a e koke, nos a hinka tur kos den otro, i tò, ame sinti el koke bai hopi bon, pastora. Mi ta, mi ta sintié, mi ta ègt sintié ora. Nervioso? No, promé sí, pero despues ora mi bon subi stage, nada no ta nervioso mas. Ken a train boso? A train mi mama ku Nemesis Strafenberg a train nos promé, pero despues ègt tur hende a bin, ku ta Maurice Maduro, a ègt yuda nos sinti bon den otro. Bo a yega i partisipá den Saque Cama infantil? No, nunka. Amo? No, un biaha so, bro. Ora mi tabatin clute. Ok, nan faya. Nan haya. Thank you guys. Roba nos ta bai inmediatamente pa nos haña participante number kuater cu ta Prince Hisa Benta y Pancho den sesenta. Hisa Benta den sesenta, Erickson Cruz y Willem Werleman, corectamente representando Champagne Carnaval Group. Y pa tur esnan cu ta puntrando nos, nos ta preparando e. E presentacion di e infantil na e prome participantenan nos ta preparando, manera nos ta anuncian, nos ta bay. E doma den cas tin ke alga mi hasi limpi so. Mi ta fada. Tring, tring. Ay Dios! Telefon ta ring. Un di señor a ta. Laga ay mes bay conteste. Tring, Tren. Hallo? Hallo, e señora ta ei? Sí, e señora ta ei. Mi por a papia cu e señora? No, e ta bezig cu un meneer. Kico? E ta bezig cu un meneer? Laga mi papia cu e señora. No, e ta bezig cu un meneer den kamer. Mi no por stroba nan. E ta bezig cu un meneer den kamer? Tin di bo ke gana plaka? Depende. Wèl, bo ta bai mata tur dos pa mi. Ok. Abo, abo. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Ya, ya. Awo kiko? Awo bo ta koi tur dos deranan den hardin patras di kas pa mi. Kiko? No, no por. Dikon no por? Nos ta den hotel y na di cinco piso. Ay Dios, numero, bes.

Bo maña mi tin kompetensia di bodybuilder, awor nan kèn bai chèk prostat, pero mi tin tiki miedu. A Chesor, trempan ainda mi bai. Tok tok tok. Ha, oi, pasa bo. Ken por a yuda bo? Wel dòkter, mi ta tin kompetensia di bodybuilder, awor nan kèn bin chèk prostat, pero mi tin tiki miedu. Ai, no wòri hòm. Awendia tur kos ta moderno. Nos ta djis ekstraminá bo bariga, nos ta wak tur kos via kòmpiuter kinan. Kiko, dòkter? Nos ta djis ekstraminá bo bariga, nos ta wak tur kos via kòmpiuter kinan. Dus, dòkter, bo ta djis ekstraminá mi bariga i mi ta wak tur kos via kòmpiuter kinan? Sí, sí, tur kos ta sofistiká bo. I ki mi mester hasi, dòkter? Djis hisa bo kamisa. Ay dokter, koriente a bai, ki nos a hasi? Ya, nos tin ku bai a hasi na estilo bieu anto. Kiko dokter? Nos tin ku bai a hasi na estilo bieu. I kon esei dokter? Bo tin ku djis keta bo paña i drui bo kabó riba mes akinan. Kiko? Bo tin ku djis keta bo paña i drui bo kabó riba mes akinan. Asina dokter? Si, bo ta kla? Si dokter. Ai dokter, asina li? Bon trabou dokter. No, ainda falta. Ai Dios, unda Andrew Ta, Andrew! Andrew! Aha, Ronchi, ta mi ki. Ay, Andrew, unda bo ta ota ta? Ay, aki tras mes. Ey, Ronchi, ho loco, bo baha peso. Ay, te hueso. Ey, Ronchi, mi tin algo bisa bo. Bisa mi. Spera, aña aki bin hopi guys na e mes. So tin hopi chicks nan caba. Spera bin guys cu body, cu pecho, cu cuero, tur coson. Ya, esey mi tambe ta spera. Rochi wak dam un ratu. Jus, na unde ta? Ay, na unde ta? Na unde ta? Ay Andrew, ki bo ta buska? Ay, mi ta buskando e bif di berdad. Bonochi kerido oyentenan, aki nos ta live for di Canal Noventa ku bo sirbidor Ivo Flive. Tin tiri tin tin tin. Awe nos tin un invitado special. Nos ta wai ku musika.

Ami gusta bo buraco. What? Ami gusta bo buraco. Kico? E gou van ezels. Ah, buraco no, burico. Ham. Say sorry mi ainta. Ta pata pata. Mi casa ta ba esun dramio.

Ay Dios eek bunita bunita y un de flor ta y un de muhe bunita keda. Mira mucha, asina bo ta papia ku bo pueblo ta ta ta. Kòrda bon! Hisa benta! Den Karnaval sesenta. I den dos mil djes kuater. Wak pa bo tin bon karakter. Danki! Bon esei tabata Prins Pancho. Bon a loke bai di biaha cu participante.

Mi kere punti puntra presidente di Dorado kon bo ta bayendo? Tur kos ta bayendo bon? Fantástiko. Ke men di bo ta baha korona e aña aki? Sí. Sí? I pa ken bo ta bai regalá e korona? Bo no sa ainda? Ami tampoko. Mi no sa nada nada. Un aplauso grandi pa Shujin! Eseinan ta hasi mahos pa bo, bo tende? Bo a tende? Sí, no? Aa. Ya bo, con e nomber ta? Jada van Heijnigen. Con? Jada van Heijnigen. Jina van Heijnigen. Jada. Ah, Jay, ya. O sea, m'a keda shete aña den eerste klas mi no por tende mi sa Nederlands. Y ken bo ta representando? Santa Cruz. Santa Cruz tambe, mescos cu e juffrouw aya? Sí? Boso no ta famia, no? No. No? No, no, bo no famia di e Shon Bunita ey. No, tampoco. Ah, bo si ta bunita? Sí. Ah, ta cla tanto. Oh, un aplauso grandi pa esaki. Y nos tin un otro presacita. Ken es Daisy Juffrouw? Bo conoce? No. No? A mi tampoco. Con yama bo? Edilian Tromp. Habli duro, duro, duro. Edilian Tromp. Edilian Tromp. Y di ken bo ta representando? Nort. Nort. Pueblo bunita no, yen di hotel, misa grandi bunita tambe y di ki aña bo ta di aña pasa ke menti bo ta baha corona e aña aki bo sa tambe pake bo ta baha hel e hibe tampoco wara wak si mi ta wete e bona wara wara wara no busque te ateli. Esun para ke blas esei. Ate esun esei si. Nte pe Ante koe hari no. Un aplauso grandi pa Jenan Tromp di Norte represento. Je ben één meter vijfentachtig. No?

Mi ta bai buska e corona e aña aki. Awor, mi tin un pregunta pa bo. Sopongamos cu bo gana e corona aki, cu kico bo ta bai? Cu tram? Coriendo, na pia, na tur manera. Di hardlopen ta meisje. Danki un placer, danki tambe pa conoce. Un aplauso grandi pa Suhail de Kok. Quin.

Sí, mi nomber ta Zia Zia Angulo, awel mi ta bay representa TOB pa Reina Grandi. Pa Reina Grandi. Ya tur cos ta cla ca bo. Awel sing y mi tin un team fuerte mi tras, dus nos ta bayando full swing pa nos bay stadion. Kison tin team? Di futbol, beisbol o. Na oel un team karnavalesko. Ah ok, asina nos ta gosa, un team karnavalesko. Masha masha danki tambe. Un bia mas un fuerte aplauso pa nos amo aki banda. Esta beyesa. No tin ningun tempu bo ta keda e beyesa. Kiko bo san ta pensa di un beyesa asina dje? Bonochi publico presente, mi nomber ta Miriam Feliciana representando Oranjestad capital di Aruba y compa nashi. Mi tin un pregunta pa bo. Bo ke mendita Elsa Azor pa bo bai presenta compa nashi? No, despues di basta aña, diesdos aña ongeveer, mi a disidí porfin ku sí mi ta bai. E aña akí ke tin fuerte mi tras di Elsanan i representando e bario grandi ku hopi artista sali di dje. Nos lo bin fuerte pa nos yuda engrandisé nos karnaval. I alabes mi kere desea awe nochi nos participantenan den Prensipancho di Carnaval Infantil, Hubenil i Grandi. Hopi exito na mi compañenan di Compa Nashi. Masha bon! Temen diesdos aña pasá nèt un dozen bo ta wardando pa bo bai cos. Bo mes tin dieseis aña never bin kist. Never been kissed. Ay munt e kolof oh. Nos a sigui pa otro banda aki Zulaika. Bon nochi. Bon nochi, kon ta bai ku bo? A mi ta bon danki. Kon bo nomber ta? Esther Kok. Esther Kok? Esther Kok. Oh Esther Kok. Y bo ta representante di? Santa Cruz. No, Santa Cruz i un, dos, tres no? Tres kaba, unda Oranje sa ta keda, Paradera, Nort, Bosa Bou, Kunuka Bou, Kasa Riba, Santa Krus tin tres, ke men di bo ta bon prepará pa Santa Krus ndo. Ami ta Señora Carnavals di Distrikto di Santa Krus. Oh, exactamente. Shonan tur, un aplauso grandi pa Señora Carnaval di Santa Cruz. Hopi beyesa mes. Señora, ta un placer pasa bo dilanti. The last but not the least. And wie het laatst te lacht, lacht het best. No ta berat? Ta berat. Y bo ta eens cu mi? Sí. Y bo ta hariendo? Sí. Na mi wak, a te? Elare! Bo nomber ta? Samantha Robert. Samantha. Robert. Robert. Bon ta mi ruman si, pasobra Robert ta mi ruman. Oh no no, ok bo. Samantha Robert, bo ta representando? No, ami ta Aruba Soraya di Carnaval di aña pasa. Di aña pasa, kimen di bo ta saliendo? Si. Ay con yora mi ruman tu. Esta tristu ku bo ta be laga nos. Bon taña ta tristu o no? Hopi tristu. Pero mi ta be representa Aruba na May pa International Carnival Queen. Ke men di esei ta un bon home run? Sigur ku si, i mi ta sigur ku mi ta bin ku e korona pa Aruba. Ma ta claro no. Bo tin un púpico grandi aki cu ta bay tok encontra bo na aeropuerto ahora cu bo ta bin cu e corona grandi internacionalmente. Asina ta mi ta desea bo hopi hopi suerte. Mi ta kere e publico presente ta. Tres, corectamente, companashi, champagne y tiopi, esey ta e tres tin, hopi papia Sauda tin, Nashi, Pancho ta hot, Jada Madrid, Jada Lopez cu a representa Companashi Carnaval Group y alabes nos Sauda tin. Participante Prins Mega Pancho Falta cu ta Zion Dahl y Braynden Coleman cu ta di mundo infantil gozando cu Cat and Catanchi y a la vez ta Prins Kiko, Pancho Abay Robes cu ta Jendrik van der Biesen y Jaycee Vinger cu a representa T. Carnaval Group. Nos ta cla. E hurado.

Mundo Infantil gozando cu Kerekentenchi cu ta Prince Mega, Pancho Falta, Zenon Dahl y Brandon Coleman y mi tin cu bisa cu nan presentacion tabata hopi pero hopi master. Um, kere mi, kere mi, um, den mi opinion, my, a mi personalmente Michael Carthy, tur e muchanan ta ganador pero e dosnan aki

E momento cu Aruba su prins cu Pancho Infantil ta bezig ta sacando patriar p'e medonan di prensa presente um cu mi tin bo bisa ta hopi y me mei di tur enan mi ta mira Gina fotografo di diario pa su mayan esaki ta sali front page Aruba mester sa ken ta nan prins cu Pancho.

Cu tawata Prins Chico Pancha Bay Robes. Nos ta ta tin Prins Ban Emisora Pancho Carnavalesco. Tambe Prins Carnaval 60 Pancho e resto pa su cuenta. Participante number 4 Prins Isabenta Pancho den 60. Awor mi ta sinta lesa mi solo y pueblo. Wak kico tin reto tin kico tin.

Sí, mi yu. Di kon a no? Tal e ku mi ta selos. Oh, esei ta mester e lugá bo a gusta. Awor mi tin un otro pa bo. Oke. Nan tin Carlito, no? Carlito a bai denter a klas, el a bisa e meneer, M'a rementá un kos. E meneer a bisa, Bai pafó, bai pafó. E meneer lo a saká el pafó, mi meneer mester keda ke holó. Oga, bisa mi. Sigui. Ok, ami ke bo, ami ke, ami ta bisa bo ki, Dale, dale. mi tin un sportief pa bo. Dale. Bota bo man tras di bo kabes, tur dos man, bota bo pia lora na otro, aha, ke ta wak e banda? Publico, ki, ki, ki, kiko ta parse? Yaco, asina ki napo di boso mane waya waya yo e. Oke, ke te oke, kiko ku diferensia ku porko, porko ku oloshi? Porko. Aha, kiko mes diferensia ku porko ku oloshi? A mi sa mi ta puriko. Bo no, su su patrun bou de por bo ta e sa kuanto tin. No, a mi sa. Oke. Okay, mi okay mi ta majester tey. Nan tey? Majester tey. Okay mi ta pidi tur cos pa Carnaval sesenta pa boso tur gozé bon y nada di. Gozé sanamente bo caminda. Ok, masha danki. No, e no caba. Vertel smith falta. No, no. E wara e caba ainda. No, e no caba ainda. No. Ta hueco pizza. Ma kere bai pa bai. Bon ta pancha bai. Ta awo pa bin. Awo pa bin. Ah ok, ok, ok, ok, ok. Sorry, sorry, sorry. Ok, e cabrito. Keda. Dale. Ze, Tin un tata ku un yu. E mama bai Colombia, anto djena e tata den su kabes te aki. Paso e mama bai la un. Boso tin ki plan di un salud, anto el a bai Colombia, anto su su boso el a laga un yu di cuatro aña, anto anto anto e tata cada bes ke e tata e tata bisa yo, ok awo ku mama no tei awo, awo ami ami tin para bo stret awo boso boso tin mama tei, boso tur kos ku bo hasi malo e mama ta skonde ta tras di bo.

E tempo na ya tin hopi cowboy no haha Aruba tin hopi cowboy bo sa di e cowboy e do Aruba tin hopi cowboy pa cowboy tin mas peligroso franco tirador la drenta un bar asina ki scop e por di bar asina ki la drenta e di bartender trae bebe di nos terki coco tin ki den pa mi bartender spanta coge un cochi glas asina ki pasa su pipi alcohol ki por a mira su dilan asina ki ta bin ta tembla asina ki. Ta bira temp pone di nante lo tumba e skopet i awe bo bala awe bo bin a hunga awe bo bin a hunga franco kiber bala e skopet bash'e den e cuerpo si polvo bera bera a sinigi pone di nante kai koye haa saki no bebe di homer lo subi so kabai lo bai abao homer siguiente dia parten anda contento ta bari dilanti e bar a sinigi kai ta bina pia djabao sinigi di Brian bo ta lo be atrawe di no no no no no. Ayera bayendo bo rima bo kabay ma rek un puño por a mi kabay mata. Abo a escucha esaki, Pancho. Bo sa e encuestadoranan di censo cu ta yega bo cas sin bo sa? Sí, sí, sí. Awel, sa ca yega sin enan ta bati n'e porta. Toc, toc. Ay. Awel, den esey, homber a sali sin enan. E señor a bis'é, Meñer, bon tardi. Ami tin, mi ta bini haci un encuesta di parti di censo. Ami por a e meñer su nomber? Meñer a bis'é, Sigur no, mi nomber ta Adam. Señora keda wak, el a bisa, Awo e nomber di meneer su kasá? Awo esaki men kuné, Ah, mi, ami ta Adan, mi kasá ta Eva. E señor haña esaki mane un tiki straño, el a keda wak e papel, el a keda wak e homber, el a keda wak e papel, el a keda wak e homber. El a bisa, Meneer, akaso e kulebra venenoso ta biba aki nan? E ke men, Huh, sí, warda un rato. Suegra, nan ta buska bo! Mira esaki, dos loko.

Manda un parkera plats, mi ta bira fiel na mi kasá. Des ei ta bia wak pariba sin e men ta wak un outo ta reverse sin e men, No, Papa Dios, laga e luma pa ayuda caminti para caba. Haló! Ci no drenta ita dema sèt bo no chito hende ci no bin bende produkto ci no barata barata ganga dòt sait pasa seka mi paso mi tin ganga pa tu pasa muri supermarket kumpra mi inta muri a tari barata barata ei pasa pasa paso tin ganga pa bosonan tu

Aki no a omen den caha huebo. Caha huebo! Hamaca huebo jockey si! Cumpra un bai cu dos, cumpra dos bai cu e reki. U te daki no sabe ni abra e spañol mucha. Pañol? Abo ta hole painol brother. Hende ta fresco. Si no bende cobala ta nan reclama tambe.

Representando Champaign Carnaval Grupo Geoffrey Angela cu Jeffrey Angela por cierto ruman y awor nos ta nos ultimo participante pa we noche cu ta Prince e cos aki y Pancho ta Jackie e cos aki ta Jackie Eduardo Lubsa cu Ivmar Cruz, mihor conocí como Tyson, y nan ta representa TOB Carnival Group. TOB a bay cune den hopi niu. Nan a bisa mi Carti e ta hole mi de grandi tambe. Y awor aki ban wak nan presentacion di Prince der Prinsen. Tur hende cu a cumpli diesnuebe ochenta i cuater bai riba por a participa den e categoria aki, Vale Cruz cu su pareha cu lo a participa cu ne nan kier a pero nan kier a participa competi pero dor cu Vale a competi diesnuebe ochenta i cuater bai abao e no por a participa. Bamba a enseña esaki. Pero, nevertheless, esaki ta e ultimo participante pa asina nos a hesa e ganador, pasobra mañana ta un dia trabou, mañana ta un dia scol y nos ke saca tur hende. Djison ora y dies, dies pasai djison y nos a na nos ultimo, pero ultimo participante. Nos a bai di bia! Ku partisipantenan number dos, e últimonan den e kategoria di prensa prensen, Prens e kos aki i Pancho ta djaki.

Homber di, Señora, si mi tin bale katuno, ami mismo ta peluche. Ey aki un guy ta cana tre na restaurant sin aki, e ta cay sinta, Waiter, waiter, mi paya menu. Bisami, bisami, bisami. Waiter dune e menu sin aki, e ta wak, Doshen dollar pa un cuminda? Mi ke sa e coki, ta bon, waiter, bo por bin gina un rato. Bisami, bisami. Bo por bisa mi se doshon dollar ei ta bo? Seh, seh, doshon dollar pa plato. Anto un pregunta no, boso no tin deskuento pa kolega? Di komo ta mi ta waiter? Mi ta men un ladron ku boso amo, boso kish ta. Hey, hey, hey, hey, hey, bin, bin, bin, dos amigu ta papia no, esnan mi sey, ey, di komo tin tanta kaba e pecho asina? Su ni, ey, ruman, vaseline mi ta hunde kaba e pechonan ta haci paf, mesora. Oy, tras para tin un guy inti ki na werki, E gaya skucha el a bin para e mei den dos i a di, Bo sa no, mi ta ebos dos basta hòmber grandi pa sinta kere di baby gay. Paso, si di bèrdat Vaseline ta krese kabei, algu ta kaba ku un afro aki tras. Abo baya bando abo! Hòmber ta yega kas buracha asina ki e ta dal den porta habi asina ki tur pasu kasá. Tur pasu kasá kuminsa yora, Kasá ta bisa, Dushi! Dushi ki pasa bo? E ke mi ombo dushi bo ta kere? Mi ta bebe ful de dia pa mi no weita bo, bo mi ta habi e porta mi ta wak bo dobel? No bo ainda nan kuminsa cuarenta aña di dande e festival no por kuminsa ainda ta mi wak kinan.

Ta cu a la mao bay sivita mi ruman. La ma tene guita fe concierto di green village mi a bin haya un palo pero un palo y aguacero a mi ta haya no cu na mester cambia nomber ey di green village pa wet village brother. Pero ey pero e cor que wanta bomba so bon hoga hay. Chebito ban serio si awa yega te na mi rudia ta den tram mi mester a subi pa mi por a yega na mi auto ti.

I na mi frens der frens, e úniko, e úniko ku Tio B no a raspa den dje ta den e kategoria infantil, for de rest, huvenil. Adulto, prensa, prensa, TOB a bai ku lèlè tur, tur pero tur e premionan, wow! Mi ta kere e famia di TOB ta kob'on super felis den momentonan aki e pasó pero hey, hallo, nan a raspa i nan a raspa den tur premio. Laga nos a sinti nan bo un tiki mas di imagennan patras, e sakamento di potret, wak si nos pone e promé palabranan ku e ganadornan di kategoria adulto.